शाहरुख खान के पठान फिल्म अय बगल वाला मकान में लागल छै तऽ हमरा संगे सुग्रीव दल के कार्यकर्ता जे पठान के विरोध केलखिन हैं और सेहो छथि आ शाहरुख खान के फैन सब सेहो आयल छथि जे हुनकर लगातार सपोर्ट कऽ रहल छथिन तऽ चलू पूछऽ चाहबनि सबसँ पहिने हम आ पूछऽ चाहबनि शाहरुख खान के फैन सबसँ एकटा शाहरुख खान के फैन होय के नाते हम सब ई ऐलान कर रहल छी जे सब पठान फिल्म देखता हुनका सबके एक एक फक्का मखान देल जायत अच्छा सुग्रीव सेना जी पठान फिल्म पर अहाँके की कहनाइ अछि देखियौ रिपोर्टर जलील नारायण जी जतऽ तक सुग्रीव सेना के सवाल छै तऽ हम सब पठान फिल्म के घोर विरोध कऽ रहल छी हम सब चाहै छी जे पठान फिल्म देखे वाला सब सार सब बाबा के बखान में चलि जाए हमरा सबके बीच एगो करिया बच्चा जे छै से कोयला सनक आबि गेल अछि एखने हम देखलियै ई पठान फिल्म देख कऽ निकलल है हॉलसँ तऽ चलू एकरेसँ पूछै छियै अ, तऽ करिया जी पठान फिल्म केहन लागल अहाँके नीक लागल कि खराब लागल समस्त सेनानी सतर्क अगर ई छौरा करिया पठान फिल्म के बड़ाई केलको तो घेट तोड़ देबे आ अगर पठान फिल्म के बुराई केलकै तो शाहरुख खान के फैन होय के नाते हम सब पेट फोड़ देबे सार करिया हाँ तऽ कहियो करिया जी पठान फिल्म अहाँके केहन लागल नीक लागल कि खराब लागल अरे भाई हम पठान फिल्म देखे लेल नहीं गेल रही यार तऽ तहन सिनेमा हॉल में घुस कऽ की करे लेल गेल रहियै हम तो हम तऽ नमकीन बेचऽ गेल रही यार हम फिल्म देखऽ लेल थोड़े ने गेल रही फिल्म से हमरा कोन मतलब अछि यार ओह बच गेलो सर आय नहि तऽ आय हम सब नकबस्सा के नथुनिया बना देतियै सर के अगर आय पठान फिल्म के बड़ाई करते तऽ अच्छा नमकीन बेचैके दौरान जे छै से अहाँ किछु ने किछु तऽ सीन देखाए गेल हैत तऽ उएह सीनके पर जे छै से अपन रिव्यू दियौ आब अहाँ नीक या बेजाय हाँ रिव्यू दही ओते दुर्गा सीन के हाँ हाँ बाज बाज नीक छलै कि बेजाय छलै बजही जते दूर का सीन देखलियै ओतबे दिन के जे छै से सीन के रिव्यू दही बजही नीक छलै कि बेजाय बजही ने रे बजही ने मुखिया बन छौ बजही ने अरे यार हम तऽ जे सीन देखे लेल गेल रही फिल्म में ओ सीन तऽ छलैहे ने यार कोन सीन के बात कर रहल छै रे सर करिया अरे वह सीन यार पठान के वह सीन जे फेसबुक पर आ इंस्टाग्राम सब पर सौंसे न्यूज सब पर वायरल नहीं भऽ गेल रहा है यूट्यूब सब पर आ बवाल भऽ गेल रहा है वह वाला सीन जे पर बवाल भेले यार कोन सीन के बारे में कह चाहे छ कहो करिया बच्चा फरिया के कह कनी अरे वह सीन यार अब अहाँ सबके सामने हम केना कहू सभक सामने केना बाजू ओतऽ धियो पुता सब छै अरे ओ दीपिका पादुकोण जे बिकनी वाला सीन छले ओ सीन दिया कहे जहक तो हुए हुए हुए हुए हुए वएह सीन दुआरे तऽ पठाल फिल्म देखे लेल गेल रही आ वएह सीन ने भेटल यार लगैया सार सब काटि देने छले सीन के पहिने हे सर अपमान धर्म के महाअपमान मर सर के धर्म के अपमान कर रहल छौ मर मर मर तू सब की तक छौ मर सर के ओते बढ़िया फिल्म में से तोरा वह सीन भेटलो देखे वाला सार बेचना बेटा करिकवा अरे अरे, एक मिनट रुक जाओ अरे भाई वह सीन पर बवाल भेल रहे ना ताहि दुआरे हम वह सीन जे छै से खोजै लेल गेल रहियै तऽ एहिमे हमर- हमर कोन गलती अछि बवाल भेल रहे हम सोचलियै ओ सीन के तऽ भेट जात भाई हाँ तो तोरा सब भेटलो सीन अरे यार की कहू पहिले शो पहिल शोमे जे छै से नमकीन बेचलहुँ आ नमकीन बेच कऽ जे पाइ भेल ओहिसँ गेलहुँ काउंटर पर आ कहलियै हमरा पठान पठान फिल्मके ओ सीन देखबाक अछि कते पाइ लगतै तऽ कहलक जे फिल्म देखबै पूरा तऽ सात सए रुपैआ लागत आ दीपिका पादुकोणके खाली ओ सीन देखबै तऽ एकैस सए रुपया लागत कोन टिकट दऽ दिअ तऽ फेर तू कोन टिकट लेलहक से कहा एकैस सए वाला राव बाय देशद्रोही छौ सर अधर्मी अधर्मी छौ सर पकड़ एकरा पकड़ सर के अरे एक मिनट एक मिनट लेकिन ओ सीन हमरा कतौ भेटबे नहि कैल यार पूरा फिल्म में कतौ नहि चलिया सीन जे छै से रे बेचना बेटा ओ धर्म विरोधी सीन छले रे बेचना बेटा हम सब घोर विरोध क के ओहि सीन के हटवा देलिए आ तू वह सीन देखे लेल इक्कीस सौ रुपया दो के आबि गेले राव बॉय अढ़ाई सौ करोड़ के फिल्म में तू खाली दीपिका पादुकोण के केसरिया वाला सीन देखा गेल छला सर हँ तऽ एहिमे हमर कोन गलती अछि फिल्म के टेलर से बेसी हमरा फेसबुक से लऽ कऽ इंस्टाग्राम से लऽ कऽ यूट्यूब से लऽ कऽ जे छै से ट्विटर तक खाली वएह भगवा वाला सीन देखाइ छले यार तऽ एहिमे हमर कोन गलती अछि तऽ हम देखलियै सौंसे तऽ हम कहलियै फिल्म मे जे छै से देखबै आब ओ सीन जे छै से बात तऽ तोरो सहिए छौ की कहल जाय आब ओना फिल्म हिट छै पाँच सौ करोड़ कमा लेलके फिल्म तो पूरा पूरी फ्लॉप करा देती है हम सब समस्त सेनानी सब मिलकर मुदा बीच में बागेश्वर बाबा के बचबे लेल सेहो जाय पड़लै ना इम्हर हम सब बागेश्वर बाबा के समर्थन में लगलिए इम्हर फिल्म निकल गेले तो फ्लॉप करा नहीं तो हम सब फ्लॉप करा देती है फिल्म के वो तो बागेश्वर बाबा और मोदी जी बीच में आबि गेलखिन ताहि दुआरे हँ अरे भाई आब फिल्म हिट होइया फ्लॉप ओहिसँ हमरा कोनो लेना देना नहि अइ हमर तऽ एकैस सए रुपैआ बर्बाद भऽ गेल ने जे सीन देखै लेल गेलहुँ ओ सीने कटवा देने छै सब ई सब मिल कऽ बवाल कऽ कऽ आ ऊपरसँ जे छै से नमकीन जे खरीद कऽ बाबू देने छलै जे जो बेचने आ दू टाका पाइ नेने आ ओहो पाइ बुड़ि गेल की कहू आब घरो जायब तऽ पा बाप पीठ फोड़ि देत हमरा हम सीनो नहि देखलहुँ हम मरियो खायब एहि घर पर सर अतः हम सब दिन राति मेहनत कऽ कऽ पहुँचलहुँ हेँ कि एते विरोध भेलैए एते सपोर्ट भेलैए एते सपोर्ट भेलैए तऽ जे छै से फिल्मके की हाल छै से पता करऽ चाहै छी हमसब हिट छै कि फ्लॉप छै सएह नहि पता चलि रहल अछि आ तोरा जे छै से सीनके पड़ल छौ मर सार